Den 22 September 2023 koum ee Set an Europa eraus zu Éiere vun der Kanto-Regioun. Zwee Joer dono maache mir zesumme mat eisem Partner Lereservoir den 150. Set fir iech hei zesumme op YouTube Channel op. Mat der Challenge all eenzel Produkt ze presentéieren maachen de Lars, Luc, Eric an ech, alias de Ben, och eng weider Challenge, 151 Päck fir 151 Pokémon. Vill Spaass beim Projet!
Do wäre mer dann déi lescht Kéier beim Projet 151 Päck fir 151 Pokémon. Ech sinn net alleng, ech hunn erëm een ënner Kontrakt geholl an dee forcéieren ech a versklaven ech hei fir Videoen ze maachen. Hallo Alex. Moien. Wat hues de fir an denger Nues leien, soe mer mol esou? Ma hei hu mer e schéine Sam's Club Pak. Do dranner hu mer 4 Mini-Tins vun 151 mat zwee Boostere pro Pak. Dann hei nach äh, wie schéi gesäit e puer Promokarten. Äh, an ja, guck mal mal un, wat do dran ze fannen ass haut.
Ja, kannst doch machen, ja. Na dann.
Guck mal mal. Es hun nach 7 Pack gefehlt. Huet all Produkte bei dem YouTube Channel gesinn. Mä den ganzen Booster Bundle Display kaf. Schëllef nach mal fir de Karton schon wäschzuhöhlen. Da gëtt jo och hei kartonmäßig, dass näi Spielfäles dran.

Ech erënnere mech nach u meng Tint vun der XY-Zäit, wou d'Chromokraften e bësse fest dra soutzen. Ja. An do ass der mol gär an den Eck ewech gaangen. Voilà, dann hu mer e Match emei. An dee gesäit och en extra Holof-Ball, wann den Alex bësse sou hin an hier wackelt. Déi kritt ee just bei Sam's Club an Amerika. Ech mengen, hei an Europa hu mer se net krut. Ech mengen, du weess et och. Ja. Hues de och néierens gesinn. An dofir sinn déi Këschte sou deier. Präislech hutt Der jo och elo gesinn, ëm déi 200 Euro fir, jo, 4 Minitins an 4 Promokaarte. So an der Zäit vun Alex die echt ETB opmëscht, kleint der schon mal den echten Kolleg haut op.
Ha? Déi sinn eidel.
Déi ass net op. Hei geet mat Pack schon net op. Dat hu mer schon e Problem. Wéi gesot, dat Ganzt ass op eBay kaaft ginn. An da mierkt Der mol, wéi mat eBay net gläich d'Kart mat fir d'Ass.
Sou. Dann hoffe mer, dass mer haut e bësse méi Gléck hunn. Ah, do ass scho mol e Coin. Wéi gesinn déi aner Boxen aus? Da kucke mer déi mol no. Zu Pack. Ech kucken Di aner eng Kéier. Yes. Déi sinn awer déi ass ziilt. Déi ass och ziilt.
Voilà, Nummer okay.
just eng. Fir besaaft och ëmmer, dat déi dann op war. Da geet et op ee Pack menge Schn. Du, äh, voilà, da muss man do nach fir dem Ju en extra Dénge se rausbréngen. Dei kët dann eng kal Short nach aus. Gift der mengen, da kuck man mol ja. wat dran ass. Yes.

Voilà. Huet net zou gepasst ja.
Ech mengen déi do Kaart wëlls de awer léiwer hunn, déi hei läit. Äh, wahrscheinlech.
Ja. Dann fléien eis Villercher, eis Legendäre mol fort. In der Zäit kanns de nächst hien opmachen. Da kënnt déi Legend wéckle vun der Serie raus. So.

De Blastoise hat Lück am Godpack gezunn, woubäi dach net lass hat den Godpack vum Bisaflor gezunn, verziel mech, mee du dir huet se nach gefeelt denken ech oder? Ja. Majo, dann huet en déi mat an den Dratini huet Gléck bruecht. Oh jo. Kuck mer wat den Dark Dragonair eis nach bréngt. Ma dann hoffe mer op nach esou ee Pak. Ah, kucke mer mol. Elo si mer jo ganz gutt ënnerwee.
An wanns du d'Rechnung mëss, dëss mer se do Kaart d'Halschent era krut vun der Box. Ma wa mer Gléck hun, gëtt alles rentéiert hei. Du wëss da wisou ech nun a Kontakt geholl hun, drëtte Pack hei an direkt 100 Euro gebeet.
Sou, hun mer dann hei Pensie, Bills Transfer, e klenge Raupi. An nach eng Kéier Lava dës. Du hues mer mol trëssert.
Jo. So. Eng Glécksfiidsche wahrscheinlech. Dann, ja, déi ass dann déi lescht Tinge schonn, well déi aner jo op war. Ja.
Da leen ech der schonn de Big Boy ahinner, den Saak zwar geneigt.
So, déi ass sealed. Dann gi mer jo mol dovun aus, dass do eppes dran ass. So. Voilà. Firecoin.
Da geet et um ee Pak net duer an et ass bëssen ironesch, well ass och Dir wësst alleguer wéini ëmmer 150 Lotz minn Nalkiers hei drop gesinn. Also dat ass jo erëm kéint ee bal soen, mir hätten dat do express gemeet. Mee nee, ech hu kee Pak virdrun opgemaach. Dat gleewe mer zwar e puer Leit hei net um Youtube Channel, dat ech Päck kann zouhuelen, mee den Alex huet gesinn, dass nach genuch Zil fält flott ze maachen an Zukunft. Oh jo, oh der huet eng kleng Schatzkammer. Voilà.
So.
Nächste Päck, nächst Chance. Braucht zwar bal keng Chance méi, well ech schonn e gudden Hit hat. Dir musst bedenken, e mécht hei just 7 Päck op, respektiv si ass um 6 am Endeffekt. Da kann e sech net mat enger 100 Euro Kaart bekloen. Mir kucken wat nach aus dat hien erauszitt. Jo jo hu mer e kleng Tauros, e Kadabra, e Pikachu, oh an e Machop, dee beton, oh an nach e klenge Mew dobäi. Okay.
Et leeft.
Well dann hu mer nach eng Holo Energy an drun. Mä hat ech gemengt ech wär séier fäerdeg hei mam Schneiden, da kann ech nonstop dat do nach ran.
So, gin déi anner Déier gesleeved. Éier mer bei de leschte Paak kommen.
An de leschte Paak ass dann den gudde Mewtwo. An eben Spoiler, dat hei wär dee Paak dee leschte gewiescht. Do kritt der dann eng kleng extra Chance, wann ech hei eng Kéier mat de Shots do wäert bäikommen.

Hätt een sech e besseren Ofschloss gewënscht, mee ech menge mir kënnen ass net bekloen iwwer déi Hitz. Fir schnell Kéier ze weisen hat leider just 6 Pack et feelt de leschte Pack, mee hei ass nei Kéier et och de kann een eng Top 3 nennen an. Jo also ech sinn zefridden. Ass jo am Fong du kenns jo eis Treter Spiller Miu konnt een am Fong ni richteg fänken am Ufank dat weess dir vläit nach oder? Jo. Dat muss een e bëssen den Trick richteg maachen. Do ass eng Legend ronderëm gaang, dass en ënnert engem Camion wier, deen ee misst réckele beim Hafen. Dat war awer leider net wouer. Dat war just eng Legend am Pausenhaff. Ja.
Domadder, wéi gesot, de Mew kritt och nach eng Kéier ee Pak, mee dat wäert dann e Short sinn. Ech soen dir Merci, Alex, dass de éischtens laanscht komm bass. De Projet ass domadder ofgeschloss. Respektiv kënnt jo nach ee Short, mee dat ass eng Kéier fir d'nächst Joer scho bal, soen ech am Geck. Da soen ech nach den aneren alleguerte Merci. Mir hunn insgesamt bal zu eng 5, 6, 8 Leit hei dru geschafft. Mir haten eng Kéier den Alex, deen nieft mer sëtzt. De Laurent war eng Kéier dobäi, de Luc, de Lars, den Erik. An dann mengen ech, hunn ech ee vergiess? Ech mengen net. Ech mengen net. Dat waren se all. Wann ech ee vergiess hu, kann der mer an d'Kommentarer voll schreiwen. An dann ass de Projet no gutt engem Joer dann, eise We Do Projet. Mir hu villes gesinn. Den Alex huet zwar haut just 6 Päck opgemaach, et schonn 3 Hits. Dat misst déi beste Quote gewiescht sinn. Vun allem dat Bescht kënnt zum Schluss. An äh, ech hoffen dir huet Spaß gemacht beim éischten Opening hei. Du waars net zevill nervös? Nee, et geet. Dann huele mer direkt déi nächst hei op. Elo gëtt hei Gas gemaach. Merci fir d'Nokucken. Bis nächst Projeten an ciao ciao. Ciao.